Kaan maaf garaa jabaatta suuta deemi malee maaf akkana kaatta si bira osoo jiruu si yaadeera ani har'a meeqa jennaan naan jedhan kudhani har'a meeqa jennaan naan jedhan kudhani anuu dadhabeera qalbiin koo na nahe osoo laman jedhin eessaan kudhan ta'e osoo laman gahin eessaan kudhan ta'e. Yaaddoon kee na cimee anatti jabaate Nu dhiiftee kophaatti atuu deemuuf kaate Hundaaf garaa laafta hundaaf kennaa hirta Nu dhiiftee deemuun kee garaa nu balleessa Nu dhiiftee deemuun kee garaa nu balleessa Osoo tokkon jedhin eessaan kudhan geesse

moo dhoysinee too bira dabarraa umaa ta'e ni dhoysina maal irraa dhoysina maal kijibni maal lamaa kun hogguma fuudhuu deemu sanuu silaa wal fuun illee gaarii ilmoo tana bakka tini gartaa jaan hogguma sanuu miskiina walla nama beeyne sobaa dura Silaa ilmoo tana bakka itti garte jedhanii dhiibbaan shuuf dhiibbaadha akkamii ilmoo irraa kaate. Hogguma sanuu rakkoo jira. Ilmoon haadha jala dhuftu tun gariin bultii haadhaa tanaaf illee rakkoo taate. Namtichi yeroo ilmoo tana argurraan gammadu. Ee miskiina wallah. Yoo fuudhuu dhiifte irra wayyaa beeku. Namittiin sun waan Rabbii sii qoode haa eeggattu. Yoo ilmoo siitiif kabajaa hin kennine hin fuudhin. Ta biroo fuudhi dachiin Rabbii bal'oodha. Isiinis nama isii ta'u Rabbi haa fidu. Guyyaa duraa kana sobanii wajji fuudhan guyyuu qalbiin namaa wal garte ati yoo keeti namni sin arguu seeta? Ilmoo san hoggaa ati odoo ijallee irra hin baafne bira dabartu, yooawuu hujii takka takka tan bareenne hojjattu, haati tuni wahumaatu qalbi irraa hin qaanja'u. Ummi Salamaa. Jaartii Abbaa Salamaa Abbaan Salamaa kun irraa aakhira Warri kun warra ciccimaa Hijraa Habashatti bahe san irraayi dubartii cimtuu Islaama kheeyatti Abbaan Salamaa yogga irraa aakhirame isiin harmallaa taatee taa'uu hin feene Nabiin nama gudda illee beektu fuudhuu fedhan maalif akkuma isiin tun ulfina kabajaa argattee jiraattu intaltii jabduun hijraa habasha baate tun harmallaa taatee namni biroo hin fuudhu amma duruu nama guddaa taate nama itti erganii bar fuudhuu fedhan yaa ergamaa rabbi an rakkoo sadiin qaba jaartii isinii ta'uu hin danda'u jette duuba Miskilaata shuf nama dhugaa wal dhugaa walii himee dhugarratti wal fuudhu jechu beek kijiba dhibba tokko dhandhaaranii eega wal fuudhanii sharxiin diigamtee guyyuu bultii nama mixaaxa oow'arra taa'u ta'uun sirrii mii beek mixaaxa finiinaa wal jala kaaye beek guyyaa dura walin dhufu ni kijiba booda kijiba san akka itti wal'aanuu dhibaa beek akkanaa jiraa beek kijiba tarrisiise san booda hogga bultiin walin dhufte akka itti wal'aanan nama dhibe. Rakkoo sadiin qaba warra isiniin ta'uu jette ka jala lagalu nama fayyada. Rakkoo duraa an nama guddaadha jedhe. Waa nama jaartiif barbaadaniifi nama guddaadha jedhe. Shuf dubri akkas jedha beerri. Bara inni hin dhukkubsadhe malee hiriyaan tiyya ijoolleedha malee. Miskiina. Wal sossobiidha wal sossobaa. Miskiina. Asii galee ulaa'ika hum badiisaati jeeje. Irratti galee ani bar daa'ima bar hiriyaan tiyya daa'ima bar dhukkuba akka ana godhe malee yaa akhi ani nama guddaa jaartii isiniin ta'u jette saraa talamaanii ilmaan hin qaba namni ilmaan qabu waa bultii namaatiin hin tolu saniifuu warra isinii ta'uu hin danda'uu jette sadaffaan niin hinaafa hinaaffaa uumaatiin qaba Amma isin bira dhufee warra nabitti hinaaffaa haarawa uumee isinillee jeequu hin barbaadu jedhe. Mee qissaa kana mee dubartii biraan naa gayaa mee. Silaa isin irrallee hin fuudhan galgala oga galtanii ittuma himaa mee isin. Tuunis haa dhaggeeffattu. Dhiiras akkasuma. Dhiirti sobaan bultii jaarti isiin rakkata booda. Dubartiin sobaan bultii ijaarte isiin rakkata boor. Umrii wal rakkoon wal'aanamne keessa galuun dhuga irratti waliin dhufan. Sii taatu akkanatti. Namticha iqaamaa su'udii dhageessee mii? Iqaamaa fidi jennaan iqaamaa gama duubaa garsiise namtichi. Boolisa, shurxaa. Iqaamaa fuula as deebisii jeen. Yaa shurxaa yoo sii taate akkanatti jeen. Yoon kaan an duyyi tokkoo na dhukkuba biyya tiyyattin galuu fedhaa jeen. Yoo sii taate akkatti jeen. Isin amma ijoolleen mataa gugurraachaa tun yoo sii taate akkanatti ja'a fuudha. Hin kijibin. Waan hin qabnellee hin himin. Hin kijibin. Yoo sii taate ani kana kunoo akkanatti. Yoon kaan duyda tokko na dhukkubaa fuudha. Fuudhuu hin danda'u jechuudha. Namni duydi dhukkuba fuudhu. Amma sii galee amma. Hin jaarinaa bultii akkatti. Kijiba, kijiba jaarameetu ilaa ammaa manguddollee cinqee akkatti wal'aanan nama dadhabsiisa. Sobaami dhugarra wal fuudhan. Maal janiin nabiin sallallahu aleyh wasallam ta nama guddumma ta manguddumma an nama gudda jette anilleen waa dargaggeeysaa mitii jaaniin. Anis namuma guddaadha. Shuf dhugaa. Ta hinaaffaa jette san ammoo Rabbin kadhadhaa Rabbii sirraa dhiqa jeen. Yoo akkas jechuu dandeesse silaa isin qaata tarrisiiftanii beeku odoo irraa dhiquu dandeessanii. Laakiin naafee ati akas baraawe. Umaa dhiquu hin dandeenyu. Naa sirraa kadhata jeen. Ta ilmaanii ilmaan kee ilmaan kiyya jedhanii. Shuuf amma bakka kana gajeelloo laale. Kana hiikissaa ummi salamaa deemi. Ta ilmaanii rakkoo ilmaanii ati himatte ilmaan kee ilmaan kiyya jedhanii. Mucaan abbaa salamaa xiqqaan kun kuntu ghulaaman fi hajri rasuulillaahi sallallaahu aleyhi wasallam daa'iman ture je'e mucaan kun mucummaan warra kanaa nabiin na guddisa guddisa nabii keessan ture abbaa biddeena akka je'an san kolkolow biddeen abbaa biddeena hin fedhullee an jecha sadee duratti hin bareedu maaliif akka ta'e illee hin beeku hogga nyaata nyaata wajji nyaata nabii wajji nyaata shuuf bakka kana qajeelloon laali ati Akkuma ilmoo abbaa tokkotti nyaata wajji nyaata. Harki kiyya qori irra fifiidi jee ijoolleen ree nyaata bar ija baysitii bar ijoolleen. Maroo kanaa mee ijoolleen nyaata ija baysitii mee bakka irraa fuutu hin beeytu. Harki kiyya akkana qori irra fifiiganaa asiis ni fudha as ni fuudha. Yaa gulaam sammillaah wa kul biyamiinik wa kul mimmaa yaliik. Achi qaraaysanii nuu himi. Wajji nyaata nabi hojjetaa yoomitaa kun. Ilmoon tee ilmoo tiyya. Dubbiitu naan kute namni bakka akkanaa deddeemtan yoo jiraatte ilmoon tee ilmoo tiyya jaa yoo hin dandeenye immoo asitti hin dhiyaatin deemi gaara hare dachii rabbii bal'oo barbaaddadhu waan biroo hin dandeessu ati nama nama baasuu danda'uumi teetumaa'u si haa gargaaru amma sii galee nama hin cinqin Waan namni haatti hojjatuu feetu ufii hojjatu qabda. Hasan Al-Basriin khutbaa godhan biyya Iraaqitti. Sheekha beekkamaa. Sahaabaa fakkaatan taabi'iin kun. Gabroonni iyyannaa itti fidatan gaaf tokko. Namni khutbaa kee dhagayaa sheekha. Waan ati jette ummanni ni dhagayaa. Akka ummanni nu bilisoomsu. cinqamne walabummaa barbaanna ummatatti nuu himii jedhaniin. Sheekhatti iyyannaa fidanii beeka. Ni ture sheeyni. Xiqqoo bubbulanii turanii guyyaa tokko khutbaa godhan. Waa'ee gabra bilisoomsurra. Namni hulaa masgiida irra gayyaa'ee hundi gabra qabu bilisoomse. Ummanni maal jedhaniin gabroonni isaa yaa sheekha keenya waan hanganatti kana isinii qeebalame kana maaliif nurraa turtanii jedhaniin. Bar wanni tureef yeroo isin natti himtan san an waan gabraan bilisoomsun qabu maallaqa waliin coradhee waliin coradheetiin gabra tokko bitee bilisoomsee san booda hime tanaaf qalbii ummatatti gortee jedhan. Waan ati himtu waan ati barsiifuttutti namni haa dalaguu yoo feete ufii duratti dalaguu qabda. Waan ufii ittiin hojjenne nama barsiisuun lifaatuma malee waan ati afaaniin barsiifte hujiin tee yoo diide hujiin ni diide afaaniin ni barsiifte hujiin ni diide sumaatu ufii jira jedhanii. Kuni barbaachisaa mee? Jaarsa tokko biyya teenya gammoojjii gaditti Nama tokko islaameyse. Namni islaameysan garaa nama nyaataa beeku. Islaameysee maqallee baasefii wajji jiraatan. Yogaa masgiidaa azaanan deemi jaan azaananii deemi jaan ufii taa'ee qamaa ammoo. Kun dubbii fitinaati sheekh. Ufii ciqilfatee lulluuqata. Oluu hin jiru bar ciqilee irraa uu. Azaananii deemi jaan isaan. Guyyaa tokko mucaan akkanuma laalee namtichi kun salaatumaa'uu dhiise. Hogga salaata dhiise jaartiin isaa lolte. Hin salaatu hin amanne namtichi kun ni sobaan islaamoyne an wajjin taa'u jettefi. Ni galchan ni fidan maali rakkoon? Rakkoon hin salaatu namtichi hin islaamoyne. Aboo kami ati? Ani waa salaanni nan dhibne namtichi na islaameyse kunu ka ufii masgida hin deemne anaan deemi ja'a an kanumaan na dhibee jee bar. Mee akkam goota mu'allafa? Ta dubbii jabaa beeki dubbiin kun. Biyya baddaa qorichaa jedhee nama islaameysan namtichi. Salaata shanan barsiisan. Ka subiitis wajji barsiisani. Subii maskiidatti fiiga inni qabbana keessa biyyi ni qabbanooydi. Ni fiiga ganamuu. Guyyaa tokko sheekha nama biroo immoo ka manaan baanee arga. Ka cufateetuma taa'u ka islaamaa ka dur ka dur islaamaa kun islaama hulaan bananne arga. Inni numa fiiga ganamuu galgaluu ni fiiga. Guyyaa tokko sheekhatti deebi'ee sheekha isa islaameysetti sheekh! Islaama hin salaanne san na godhaa jee. Islaamni lama jechuu fahamee jira. Kan salaanne kunis Islaamuma eega ta'e anillee kophaa deemuun daaraa ta'e sheekha Islaama hin salaanne san na godhaa jee. Eenyu akkana dalage waan kana hunda? Hujii teenya hujii afaanii fi hujii wal faalleessite nama biroo irratti illee rakkoo taate. Nama biroo irratti illee rakkoo taate. ufi sijaraa xuuxaa mucaa keetin hin tuqin jecha ufi waa afaan kaayataa mucaan hin tuqin jecha ufi waa dhugaa joolleen hin tuqin jecha ufi dhiichisa joolleen hin dhiichisin jecha eessa jira kitaabni kanaa duniyaa gubbaa mucaan ilmoon waanuma ati hojjattu kana sirraa dhaalte akkas jedhanii namni ijoollee xixiqqoo waan abbaan isaa dalagee dalaguu qaba mucaan kun borus abba dhaaluu deema kana hoo kanaame sijaaraa ati- ati irraa xuuxee darbite inni fuudhee xuuxa fiidee harkaa fuutu abunis itti harkaa fuutu kitaabni kanaan dalaguu beeku ofii xuuxaa mucaa harkaa fuudhuun eenyu gowwoomsuu barbaada mucaan aqlii qabaa barku daa'ima si fakkaata malee kun aqlii qabaa barku Dhugaa ati waa hadheessitu yoo inni fuudhe reebdee harkaa fuuta. Dhiisi dhiisi abbaa jettaan. Isaa abbaan kiyya histiin hangana geesse maali? Ufii nyaata an akkamiin na dhoorka jedhi. Maali abbaan akkanaa ijaa baar mucaan. Ufii xuuxa an akkamiin na dhoorka. Maali abbaan akkanaa. Maali abbaan bakiilli kanaa ka ilmoo dhoorkatu ja'a malee hamtuuf na dhoorkitetti silaa hamtuu taate siif dhiisaa beeka. Ati hoggaa waan takka waan ufii itti hin hojjannetti nama ajajju, faallaa sanii namni ati itti ajajjelleen hin hojjatu jaantu. Hin hojjatu. Qeeysa kanaan wal arga namni. Hin hojjatu namni jedhu. Waan namni haa itti hojjatuu feetu ufii hojjatu qabda. Hasan al-Basriin khutbaa godhan biyya Iraaqitti. Sheekha beekamaa. Sahaabaa fakkaatan. Taabiciin kun. Gabroonni iyyannaa itti fidatan gaaf tokko. Namni khuxbaa kee dhagayaa sheekh waan ati jette ummanni ni dhagaya. Akka ummanni nu bilisoomsu cinqamne walabummaa barbaanna ummatatti nuu himi jedhaniin. Sheekhatti iyyannaa fidanii beektu? Ni ture sheeyni. Xiqqoo bubbulanii turanii Guyyaa tokko khuxbaa godhan. Waa'ee gabra bilisoomsu irraa. Namni hulaa masgiida irra gayyaa'ee hundi gabra qabu bilisoome. Ummanni maal jedhaniin gabroonni yaa sheekha keenya waan hanganatti kana isinii qeebalame kana maaliif nurraa turtanii jedhaniin. Bar wanni tureef yeroo isin natti himtan san an waan gabraan bilisoomsun qabu Maallaqa waliin coradhee waliin coradheetiin gabra tokko bitee bilisoomsee san booda hime tanaaf qalbii ummatatti gorte jedhan. Waan ati himtu, waan ati barsiifuttutti namni haa dalaguu yoo feete ufii dura itti dalaguu qabda. Waan ufii itti hin hojjenne nama barsiisuun lifaatuma malee waan ati afaaniin barsiifte hujiin tee yoo diide Hujiin ni diydi afaanin ni barsifti hujiin ni diydi sumaatu ufi jira jedhani kuni barbaachisaa mi jaarsa tokko biyya teenya gammoojjii gaditti salaa namni akka salaatu goona jedhani nama salaanne kana ganda keessan marsani

Namtichi sun qiblaa ni beekaa rabbumaaf beeka. Salaatuu mii qiblumaa'uu karaa beekaa. Irra cimalle kuni akkam jeen aboo gowwaan ta'ini hanga nikaa sii hidhan salaati boru yoo feete dhaabbattee fincaantaa jeen. Shoogar taate. Dhaabbatanii fincaanuun biyya teenyatti kufritti beekti. Namuma kafaree beekti. Amma wawwaan tayini salaat hanga nikaa si hidhan yoo feete buru dhaabbattee fincaantaa jee amma sii galee akkana amma cidha akkanaan akkanaan fuudhna amma rabbiin dallanu haa dallanu boru ta'uu banna akkas gootanii amma amma isin warri teessan kun amma dura fuudhin amma irraa karoora baasi jayna tayi akka rabbii rasuuli jaalatu irratti fuudhina Heddun fuudha beekaa beeke ani. Fuudha karaa malee deemee phib itti jedhanii boru phib ta'e heddun beekaa beeka. Warra akkasii san walittuu dhoorkitee hin dandeessu. Irra dheeran yeroo isaanii baatii ja'aa beeka. Baatii ja'a booda nigirtiin eegalte. Xabaqaa, abukaattoo, lama mana seene namuu anqatsii walitti barbaada. Katabinaa sii hima. Nama hawaasa dalagu beeke ani. Iccitii hawaasa Fuuni Rabbiin namni Muslimaa Rabbitti dilaawu, seera cabsee fuudhe muraasatu tole. Muraasa. Muraasatu tole. Gariin baatii jaha hunfinneehu hata midhaasa. Karaa Rabbiin jaalatu irratti fuudha, san irratti heerumsiisa. Uffatas akkasi eega. Akkanatti jarri kuni tiysan. Waa hunda mataa lash godhanii sheekotiinis soduma namaatii jecha yowaa'u oollumma tana rakkatanii afoosha, iddiri, waan hin taane hunda gurra buusaniituma oduma teenyu oduma teenyu sharri kheyrii wanni jedhan dhabamtee dachii sharrii qofa taate.

Haga dandaetti ijoollee isaa diin irra karaa ufii amala irratti guddisa. Ijoolleen sun karaa san qabattee jala deemti. Guyyaa Qiyaamaa fuula Rabbii dhufan namni akka hujii isaatin qubata. Hoteela yoo dhayxe akka hoteeluma duniyaa kana kifliin isaa wal dhabduudha. Akka maallaqa keetitiin qubata. Kana wakana gabaa kee. Akka maallaqa keetitiin qubata ta doolaara kuma lamaa fi sadii kuma afurii ni dhaytaa? Hin dhaytu. Ta qarshii kuma tokko kuma lamaa barbaadda. Asumarra jiraatu mala algaa kana fooquma takka irratti. Jannanni akkana guyyaa qiyaama namni ogga jannata seene akka hujii isatti qubata.

Warra Rabbitti amanee daa'imman isaan, ilmaan isaaniitis iimaanan isaan duukaa deeman. Jara lamaan kana darajaan isaanilleen sadarkalleen haa wal dhabdu. Sadarkaa daa'immanii ol fuunee sadarkaa abbootaa bira geessina jedhe. Subhaanallaah. Izan warri kun maatiin bakka takka qubate. Qananiin beeki hoggaa maatiin bakka takka wali sii qabamte jiruun xiqqollee taatu wayya. Jiruu facaate hunda ramadaana baranaa kanarraa taakka jennee jiruu facaate rabbi walitti haa deebisu. Wanni Aaminii laaffifteef hin agarre ati waan san anaa arge. Jaartii su'udii jirtu jaarsa Itoophiyaa jiru. Jaarsa Ameerkaa fi Orooppaa jiru, jaartii Keeniyaa fi Yugaandaa jiru, Masrii jiru. Umri gariin nikaa goggogaa nikuma hidhanii adda odoo wal unagin nikaa goggogaa jedhanii nikaa goggogaa masruuf ama 13, 14, 15 ka lakkaawwatee jira nama kana keessa. Rakkoo maatii Rakkoo maatii ta'e isin dhugaa rakkoo arguu hin dandeessan ree isin irra dhufte rakkoo maatii akka itti wal'aanan dhabde ta'e wal mee soomana baranaa kana namoota maatii wajji adda faca'e sababaa lolaa sababaa baqaa sababaa ramadaana baranaa kanarraa rabbiin bakka takkatti walitti haa deebisu hedduu waan ulfaataa beera fira dhaabii ilaali duuba jannatatti rabbiin haadha fi ilmaan fi abboota kana bakka takkatti wali qabe rahmata isaati namni isa gaafatu jiru joolluma darajaan gadiisan ol fuudhee darajaa abbaa san kenneef maaliif abbuma sanii jedhu haatti booharu haa wajji qubatan jiruun ogoo wajji qubatan tun ogoo wajji nyaatan tun Oboo cuuffa san tole. Wanni Rabbiin kophaa godhe qabrii qofa. Kopha feetaa? Deemii miila kee diriirsi ciisi achi gad bu'i. Kana fakkataa yookaan kun gandi ganda walii wajjiiti. Wajji nyaatu, wajji dhugu, wajji hojjatu, wal kabadu, wajji jiraatu. Gandi kun ganda sani. Lakki ani kophan beekaa jettu deemi firraa si qaceelchinee. Diriirfadhu ciisi hanga feete. Miila keetiin lahdii faxii ciisi. Ee miskiina wallaahi. Ganda kophaa feete jechuun kophaan duniyaa irra hin jirtu.